How far my people? Hope una dey do well. No vex say my voice dey somehow today. Kakata wan kill me, but no worry. E no fit stop me say make I no do video for una. As I go tell una five things wey you suppose dey do for crypto space and five things wey you no suppose dey do for this crypto space. But before we go into the video, if you be new person for this channel, I wan welcome you to Crypto Pidgin channel, the channel wey go dey talk about crypto in pidgin English. So if you never subscribe, try subscribe so that they go dey notify you anytime wey we drop video for this channel. And no forget to join our Telegram community for better better update. So for this video, we go dey talk about wetin you suppose dey do and wetin you no suppose dey do for crypto space as we wan make you dey dodge some kind mistake wey other crypto trader don do before for their crypto journey whether na the time of bull market or na the time of bear market we just wan make you dey dodge all those mistake make you know wetin you suppose dey do and wetin you no suppose dey do so we go first start from wetin you suppose dey do for crypto space five things wey you suppose dey do for crypto space Number one, dey use trusted crypto exchange. Crypto exchange dey like bank and bank na where we dey put our money but for crypto space na crypto exchange we dey put our cryptocurrency coin or token wey we get. Na there we dey buy, na there we dey sell and na also there we dey do all transaction wey we dey do for crypto space. So if you dey use crypto exchange wey no dey secure or trusted, na matter of time before your money go go. So for dis channel, I don do video wey i talk about crypto exchange wey you fit dey use based on how they trust them and based on how they take dey secure so if you never watch am i go drop the video link for this video description and for the comment section too so just try to check am out number two make you dey use two-factor authentication try to dey use two-factor authentication app to take dey secure your account so that e go dey hard for bad people to hack and e go dey very very secure too I go recommend Google Authenticator app for you wey you fit find for Google Play Store because as we know say money dey involved, anybody wey know your password go fit take and wipe all your crypto coin for your crypto account. But if you put two-factor authentication for your account, even if person know your password, dem no go fit access your account without the two-factor authentication app. So na why e dey very very important make you dey use two-factor authentication for your crypto wallet or your crypto exchange. Number three, dey follow who know road for crypto space. As we know say for this life, information na power and crypto dey all about information and na who get the information first go first enjoy am before e cast. The truth be say only you no fit do one man mapo for crypto space. You need people wey get information wey fit help you so that you go know the latest latest things wey dey sup for crypto space na one of the reason wey you need to join our telegram community be that so that you go dey enjoy the first class information wey we dey drop for that place so i go drop the link for the comment section wey you go fit join number four invest money wey you fit lose crypto no be get rich quick scheme wey you go start today and become millionaire tomorrow and again crypto no be your papa property no be your village people get am so e sure say sometimes you go lose money na why i dey always dey talk am say make you no invest money wey you no fit lose so that sapa no go turn your best friend and again i take god beg you no go borrow money no go collect loan say you wan use am take dey do crypto to lose dey very very easy and e dey very very sure even people wey sabi am even people wey be professional even people wey be expert dey lose sometimes who come be you wey just dey start or who come be you wey no fit lose number five no invest all your money for one project i dey try tell you say no go use all your money wey you get all your capital wey you get take invest for one project so try to dey divide your money or your capital take dey buy different project so that if one no work the other ones go work na why oyinbo people talk say make you no go put all your egg for one basket and again try dey get trading plan wey go dey tell you why you go invest for project and why you no go invest for project based on the research wey you don do for the trading plan e dey very very important too so na all the five things wey you suppose dey do for crypto space be that if you have anyone wey we no mention try comment for the comment section and no forget to like no forget to share no forget to subscribe as we go dey talk about wetin you no suppose dey do for crypto space five things wey you no suppose dey do for crypto space number one no invest for any project wey you no do research on top I take God beg you, I take God beg you, I take God beg you. No invest for project. No go buy any coin wey you no do research on top. Even if na person tell you say make you go buy am, try do your own research before you buy any coin or invest in any crypto project. As e be say na the number one rules wey you need to know or wey you need to remember be that cause na also the easiest way wey you fit take lose money if you go invest for run project so do your research very well before you go buy any coin but if you no get time to dey do research you fit pay to join our vip signal group wey we go dey do the research dey give you and also dey give you crypto signal dey tell you which coin to buy when to buy and when to sell e no cost as e dey very affordable comment for the comment section if you want to join i go reply you Number two, no share your password or private key. Shey all of us know say you no fit just give person your ATM card plus the pin wey be say your money no go dey at risk. So for crypto space na the same thing. Your password and private key na the access to your account be that. And once person get access to am, your own don finish be that or your na your case. So no give anybody your password no give anybody your private key wey you no trust the person or the person no be your own person even at that sef the person wey you dey call your person fit do you bad thing number three no dey click on every crypto link wey you see scammers plenty for crypto space and dey wan dey use all mean take dey scam people for this crypto space so no go fall victim by clicking on every link wey you see because say e concern crypto if no be person wey you trust give you the link no click am even at that try to dey very careful and again any link wey go ask you for your password wey go ask you for your private key na scam run for your life number four no go fall for hype and fake signal for social media like facebook twitter and especially telegram especially telegram wey people go dey message you or add you to group because of signal and tell you say make you pay to join the vip no fall for them plenty of them na scammer as they go dey edit sometimes they go even do photoshop edit for crypto chat take deceive you say na the amount wey dem dey earn be that or na the percentage wey their trade dey reach be that plenty plenty time na lie and most of them na lie no go fall for their tricks so make sure say you do your own research well before you pay anybody for signal because for crypto space noise plenty very well no go fall victim no go fall victim no go fall victim number five no go access your crypto wallet or your crypto account for free wi-fi dey fit steal your computer data or your phone data dey fit get access to your computer or your phone if you be person wey dey access internet for public wi-fi all those public wi-fi wey you see most of them dey how i fit explain am to you now most of them dey fit dey fit trace the network wey you connect to take get access to your computer take get access to everything wey dey your computer so by that now dey fit get access to your account access to your email access to social media account access to your uh, access to your crypto wallet access to your whole everything wey dey your computer so for that no dey use public wi-fi take dey access your crypto wallet or take dey access your crypto account or crypto exchange so no dey use wi-fi take public wi-fi especially take dey access your crypto account the bonus one wey i go talk wey dey very very important wey dey very very important no dey greedy no dey greedy this one na warning no dey greedy for crypto space you no fit make all the whole money for crypto space e no dey possible and crypto space no be something wey go die if you tired go rest you go come back tomorrow come see am if you make small money take break rest tomorrow you go make another one next tomorrow you go make another one no talk say you wan make all the whole money wey dey crypto space today today if not once greed enter your head you fit lose all the whole money wey you think say you get you fit lose your account be that you fit lose all the whole capital wey you get for the crypto wallet because greed no good even for normal life greed no good so no use greed take dey do crypto and again try to dey use risk management too no put ten dollar think say you wan make one thousand dollars you wan make ten thousand dollars e no dey happen like that life na step by step life na jejely you dey take dey do am na small small everywhere go dey okay so no dey greedy and try to dey apply risk management too na all we get for you be that try wise up and try dey safe see you for my next video no forget to subscribe no forget to like no forget to comment and no forget to share thank you